Papa Abacha no dey na na fine thing. The man now he just that me say this so he wan came now for co for car organize marriage officially. He don first send buru now for that me. That me don take down buru now. When I money wey the buru wey send na for the remain na for buru for go buy ring. Eh, ring for marry no. Uh-huh. If you want to marry my control man, eh, na the thing that. So

One man don begin say he wan come for Cameroon. He say he wan come for Cameroon. That Remy now wetin the Remy do? The Remy block you for phone. Block your number. E no pass. E no pass. Just block you because you don take your own. So e mean say if una look am fine na for yaounde the one happen o e mean say if you look am fine Na so e dey do for social media. E dey use im pikin and then take men dem for Tuanshi. You enter the work, you say you wan come marry T, you send him money for marriage, e take am continue begin do the other thing dem for there. That one na triangular triangle. Na scamming for the first degree. As I dey talk for una so, na that word man, e don complain. we get we get picture dem we don start publish am publish picture sef for that pikin and for the woman because e no dey understand e be think say e don see ondolo lamu isejengelewa ndolo lamu isejengelewa oba nani kanolo eni hey hey i dey sing my own anyhow una look am una look am the way e go be for the way the thing go go be if i sing am fine e dey if i no sing am fine una forgive me for wrong singing so

the land of uh, na for sure say dey so uh, you wan do something you must touch the thing if you just believe say the thing dey exist eh the fit scam you with am o comot for that side for yaounde or we remain tori dey we remain for yaounde for yaounde wetin happen two minister dem

for the promotion of woman and family e go dey e no go na e one e go with e colleague for scientific research wey dem dey call e say madeleine chuente dey enter that quarter dey go inside inside for for that quarter take that road dem uh, go with their delegation for go pay visit for this six year old pikin wey wan for dagobe ikwaram for the 10th of may na about 13 days this today wey wan for dagobe run kwara that pikin and as i dey talk for una so since that day wey dey put hand for the rape wey na rebel na very delinquent rape he never talk kick cock e never open im mouth so e knack tori for wetin happen e no dey talk na only neighbor dey talk say e bin get problem with tiwanji for bar dey query query query and then one begin make am like e say e bin get small ngum then wanji don show you say e get ngum pass e the thing vex e and then e just tell wanji say you go see wetin i go do you na so e come from town e come take im own knife and then go enter wanji house for start make that kind of trouble sugar pikin e quarrel e strip straight like a ruler

Wey dem dey go for field, anytime wey wahala dey, wey trouble dey, dem dey there for see wetin dey really really happen. Na the kind fine work that wey dey support for the work. We comot for Yaounde now, we go for outside, na question wey una dey ask am. Tori dey, we enter Douala, vrrrrm bam bam, another aching news, another news wey fit broke my back. This one happen

say they wan show him alamangulu ngwete that pikin start run him friend dey dey for him back he enter some class instead for say me teacher protect him call administration call that pikin make dem follow him for order teacher tell the pikin say alefu bagare the all na so teacher tell ye una go fight for outside he drive that pikin for inside that class

How teacher fit talk say una go fight for outside, una no can disturb me for here, una go fight for play, una fight. Terrible. Terrible no country people. The one e pass self wey wey man fit understand am. I don look am, go up, calm down, twist am, so take am reach na I no understand. Another tori Ode Soso na for Owara Mbenge. Tori dey The girl im name na Fleur de Lille. Na some girl wey e be conspicuously hey senator you don talk grammar. Hey hey something I talk say conspicuously wonderful palava. Na le what kind thing dey that? That girl dey very present. You open Facebook, you must see ye. Flood the lead. He don't make plenty, plenty video the way he attack his own friend for that side for Abe Baba and that for white man country. When he talks, they for the, the useless, they know the being or not, they help their family when they back home. I say get some problem. with some other man for cameroon wey too dey stay for that side for france that papa for that pikin wey na footballer for national team for woman national team chenga say dem don cut the book now for wednesday na so gendarme dem now dey take it bang bang bang for down belle for like she take for let eh na so dey carry na dey go with am for their cellule for the sale for the angata we the news wey dey hear na na say isi dey dey oral wa we dey hear na say small time go comot say the one movie small time go do so small time go do so so As we talk now, anytime fit happen, anything fit happen. If you one year say he already comot him back, if you one year say he still dey there, if you one year say they don send him now for court, so we dey follow the matter, we hear them, e dey for ground, we dey hear all thing wey dey pass, and then we go come take una, and then we tell una the very faithful way, then the very faithful way.

you know say answer e be dey for the question na so na na food for thought that when i don drink small water for morning time so i dey get that inspiration yes inspiration dey come na e dey enter my skin e dey enter my skin inspiration inspiration enter my skin some artists dey wey dem dey call you say caress foot so That girl wey sing bonjour yeah, chicha. Eh, aga baka baka baka ba. Eh, he talk that eh. Na Banjun talk. I don't know if I talk after na. I know for talk na am ngaka. Caress photo. He talk say that papa wey kill that pikin. That small pikin for where they call say Matis for Yaoundé. He must go ngata. make dem no begin waste time with ye the kind of thing no fine why justice dey waste time with the man wey dey catch you uh, red handed wey dey chook wey don chook pikin kill am why dem dey turn turn with ye dem suppose for send him for ngata one time he talk say measures again for be taken he dey vex plenty that mean say caress also don vex if you make her vex I go take you for down belle for la chite for la uh, na that kind of veckets wey caress for so don veckets. He say justice. You no fit just comot for your house. You take knife, you chook some pikin, you kill am, and then the turn turn with you say they no get enough proof. They go up and down. They put you for hospital. You comot. They say me you talk. You no wan talk. They turn turn wey all man know you. They catch you for there wey they chook the pikin. They hold you with a knife, and then you dey behave. They say you no dey hear no nothing. You no dey understand anything wey they dey tell you. He say na ngata fine for that man one time for ngata he go understand. If he no dey wan understand when they send him for ngata first for waiting trial he go understand. So na so Kares also don talk he don vex he don vex countryman countrywoman. I know say na mami for pikin o I know say this matter when mami for pikin don wan he don vex him own vex so you understand say no be na any kind of thing mami for pikin dem dey use to vex their own vex Uh-huh. So you know say na so I just talk am carry photo no vex una must do wetin una must do am for say me all right thing dey comot so that middle man e pay for the crime wey don commit am e no correct say e begin turn turn for outside so take reach now normal no know the kind of rape so if you make am so uh-huh, you attack the man again with that palava knife you know say people wey dey like that kind of knife thing dey fit also begin continue with that kind of attitude so na the thing that we dey look am we dey we dey observe am we see whether justice e go take e course we enter now na for ndamba yes we talk palaba ndamba wetin dey pass for ndamba una know say fecafoot e dey organise an extraordinary executive committee for the weekend e dey start today e finish tomorrow so journalists dem wey dey be wan take part wey dey be wan participate dey don already send dem book and then dey don tell dem say one day wey dey don register already make dey pass for the money time so as i dey talk so make dem go take their uh, batch dem go take part for the extraordinary general assembly for faker foot another matter We concern Fikafuna Ndamba. Ndamba Palaba, MTN Elite One, we go play for this Sunday, the 25th day of play. I think three matches they don't be play early matches. One, the match go take place now for Military Stadium for Yaoundé. Canon for 3 p.m. go play against IS Fortuna. And then for Military Stadium still, for that side for Yaoundé, for 5 p.m., Column Sportif for Ja and Lobo go play Young Sport Academy for Bamenda. And then for Stadium for Banjul, for 3.30, Panther Sportif on day, he go play with Stade Renard for Melon. And then for Stadium for Bonamusadi for Douala, for 2 p.m., Dynamo go play with Union Sportive for Douala.

na some two company dem medi and eh, marwan wey dey dey accuse fikafoot dey say fikafoot owe dem 987 million for flight ticket dem wey fikafoot don take am for make asemi woman team and man pikin team dem dey enter plane for go different different places. Dey say

Fi ka fone ba pay na the reason that way the cow ti dey outing o say make Pekafod give them their money. So he talk say another Kongosa dey talk say apparently they bin don already give that money for Fekafod. Go, uh, minister bin don give that money for Fekafod. Say Fekafod don use am for other thing. So tell her reach now we never get reaction for Fekafod because na only after the reaction for Fekafod we go know the real truth because na one party don talk make dem all dem dey get for talk before we know the palaba how e pass countryman countrywoman hey, hey, hey. i dey happy i dey happy for sika wetin because say una know say una know the thing wey una know anytime i come for here wey i wan go back i dey fit knack am if una see my back if una see my back make una know say my belle e dey for before